האסט חתונה געהאט אייבערשטער געמאכט א נס מיט דיר, מיט אהיים קומען פארגיבן גוטע ווערטער, אויסרעדן א ווייב, דו ווייסט א מח פון א פרוי, עס געט זיך איין ריק חס ושלום און ס'ווערט אויס פרייליך, ס'איז אזוי שרעקעדיג, מ'קען שוין גארנישט טון, יעדע זאך זעט שוין אויס ווי א בארג, א בארג וועש, א בארג דישעס, א בארג געשיר, קאכן אויף יום טוב, די די מח איז נישט אזוי רואיג, די אינגערמאן האט שכל, ער געט אפאר גוטע ווערטער, מאן דארף איר זאגן דו ביסט גוט און דו ביסט גוט און דו ביסט גוט, ס'קומט פסח, די ארדערס איז שוין אריינגעגעבן אין די הויז, וואס דארפסטו? מאסט? נו, טו דיך אויס דיין זאקן און טומטן און לייג אריין אין וואנע טרויבן און פרעס דיך אויס טרויבן און טרינק עס אויס. זי דארף דיר נעמען יעצט טרויבן און וואשן און ווייקן און דו קומסט אהיים זאגן ניין, מ'דארף עס וויפיל אראפ מ'דארף עס ווייקן פינף מאל, מ'דארף עס ווייקן פינף מאל, מ'דארף עס נאכדעם אפווישן מיט זייף און נאכדעם נאכאמאל ווייקן, יעצט האבן מיר א פייסעדיגע בלענדער, און נאך זיך רחמנא לצלן, איינער פון די קינדער דרייט זיך ארום מיט א פרעצל אינדרויסן, אויסגיסן די גאנצע זאך. קום דו אהיים, מאך דיך איידל, מאך דיך מאס, נו. ער דארף מאס, ער האט אריינגעגעבן א, ער האט אריינגעגעבן א בקשה, ער דארף מאס פאר יום טוב. מאך מאס, פילט אן א וואנע מיט טרויבן, איינער מאכט עס מיט די זאקן, אן די זאקן, מען טאנצט אויף די טרויבן, כ'מיין וויאזוי מאכט מען מאס ביי ענק? מען פילט אן א וואנע מיט טרויבן, מען טוט זיך אויס די פיס, און קודם שניידט מען אפ די נעגל, קודם זייפט מען עס אויף, און מען הייבט אן טאנצן, און ס'ווערט, ס'ווערט מאס.

דאבאבאב דאבאבאב גיי מיט איר זי דערשראקן מיין נישט אז זי איך האב אויפן געראט קום איך פרעגן יעדע מאל מוז מען מיטגיין דאבאבאב דארף עס נישט דארף זי עס נישט איך רעד דאך נישט איך גיי נישט מיט אלץ אז ס'איז אז מען האט א פחד פון עפעס גייט מען מיט יא מען גייט מיט כ'האב מורא וואס די דאקטער גייט זאגן נאכדעם ווען מען מיך אריינרופן א שטוב און זאגן די נאמבערס קום מיט איך קום מיט מיט דיר איך וועל זאגן פאר די דאקטער זאל מיר עס נאר זאגן און איך וועל דיך איבערזאגן אז די ביסט געזונט און שטארק יא מען דארף זיין אזוי קלוג כ'קען עס זאגן פארן דאקטער אין די זייט

געמיינט זאגט מיר מיין ווייב שרייט אויף די שיעור זיי וויל הערן ווי זי רעדט צו מיר און איך פאר מיט אים איינמאל און ער הייבט אויף אויף ספיקער אה זייער נישט שיין זייער נישט שיין איך האב מיך דערשראקן זאג איך אים סאו לאמיר יעצט מאכן א ביזנעס דיעל א גט? א גט איז נישט קיין עסק און אויב ס'איז דא קינדער? אראפ פון סי' א, ס'איז געקומען אמאל א איד צו זיין רעבן, אז זיין ווייב שרייט אויף אים, זי רעדט נישט שיין צו אים, זאגט זאגט דער רב, מאך מיר א חשבון, זאג מיר דיין סדר היום פון צופרי ביז ביינאכט, לאזט שטיין ווי קומט איינס מיט די צווייטע, וואס האט מיט שלום בית, פארציילט ער, ער שטייט אויף זעקס, א ג א וואוילע אינגערמאן, לויפט אין מקווה, שירעם, און דאווענען פאר שחרית, אבער ער קען ער יאגט נישט אן אהיימצוגיין, ער דארף לויפן צו די ארבעט, אכט אזייגער עפעס איז זיין ארבעט, ער ארבעט זייער פיין, ער ברענגט פרנסה, ער ענדיגט פינעווע.

א האלבע שעה איז מען שלעכט יעדן טאג. זאגט ער אים, צו מאכן דיר א חשבון, גט'ס דיך, ס'גייט דיר זיין שלעכט א גאנצע פֿיר און צוואַנציק שעה, ווי גייסטו שלאפן, האסט חתונה געהאט, א צעבראכענע משפחה, די שכינה רוהט נישט, צוואנציג מינוט, א האלבע שעה, סוף פאר א האלבע.